Uly ylm işgäri Ymamulyýew Ylýas. Hemmäňiziň bilşiňiz ýaly, biziň öwrüji görnüşli okuw gepleşigimiz her hepdede duşenbe, çarşenbe, anna günleri size hödürleýäris. Mälim bolşy ýaly, biziň geçenki temalarymyzda internet ulgamy hem-de onuň mümkinçilikleri barada durup geçdik. Hemmäňiziň bilşiňiz ýaly, bütin dünýäde internet ulgamy häzirki wagtda giň gerimde peýdalanylýar. Eýsem, internet ulgamyndan peýdalanmak üçin Haýsy mümkinçilikler bize zerur? Internet ulgamyny peýdalanmaklyk üçin hökmany ýagdaýda ýörite gözleg ulgamlary peýdalanylýar. Biziň mysalymyzda biz hem şu gün öz sapagymyzda ýörite şular ýaly gözleg ulgamlaryndan peýdalanarys, ýagny onuň doly iş mümkinçilikleri hem-de degişli internet ulgamynyň käbir gözleg mümkinçiliklerini hödürlemek bilen faýllary, maglumatlary hem-de dürli görnüşli resminamalary görmek ýaly işleri amala aşyrarys. Biziň şu günki geçjek temamyz hem Google Chrome. brauzeri we onuň mümkinçilikleri bilen baglanyşykly bolar. Eger-de siz kompýuteriňizi täze peýdalanýan bolsaňyz, onuň içki düzüminde Google Chrome hem-de Yandex ýaly programma üpjünçilikleri gurnalmadyk ýagdaýynda bolar. Sebäbi bu programma üpjünçiligi Windows operation ulgamynyň içki düzüminde bilelikde gelýän programma bolmandygy sebäpli ony ýörite goşmaça görnüşde gurnamaly bolýar. Suratdan görşüňiz ýaly, Google Chrome programma üpjünçiliginiň daşky görnüşi şular ýaly görnüşe eýedir. Ýagny, biz şu gün öz öwrediji wideo okuw gepleşigimizde esasy Google Chrome programma üpjünçiliginiň gurnalyş usullaryny Windows ýedi opersion ulgamynda hem-de Windows on opersion ulgamynda degişli tejribeler esasynda durup geçeris. Ýagny, Iki operasion ulgamynyň mümkinçiliklerini hem peýdalanmak bilen, bu programma üpjünçiliklerini, haýsy usullarda gurnamaly hem-de haýsy sazlamalaryny amala aşyrmaly ýaly işlegiň üstünde durup geçeris. Google Chrome programma üpjünçiligini Windows ýedi operasion ulgamyny gurnamaklyk üçin degişli yzygiderliklerden peýdalanmaly bolýar. Ýagny, Google Chrome programma üpjünçiligini ilki bilen internet ulgamyndan ony ýükläp almaly. Onuň üçin degişli Google Chrome programma üpjünçiliginiň resmi web sahypasyna girmek bilen programma üpjünçiligiň gurnaýjy programmasyny ýükläp almaly. Google Chrome programma üpjünçiliginiň ýükleýji programmasyny ýükläp alaňyzdan soňra, ony kompýutere degişli yzygiderlikde gurnamaly bolýar. Programma üpjünçiligi doly gurnalyp bolandan soňra, onuň içki düzüminde her bir ulanyjy öz mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen degişli sazlamalaryny amala aşyrmaly. Biz hem öz gezegimizde şular ýaly programma üpjünçiligiň gurnalyş usullaryny tejribe mysalynda öz kompýuterlerimizde barlap göreliň. Eger sizde hem golaýyňyzda kompýuter mümkinçilikleri bar bolsa onda degişli yzygiderlikleri gaýtalamak bilen öz kompýuteriňizde Google Chrome programma üpjünçiligini gurnamak bilen Internediň ýörite gözleg ulgamlarynyň dürli görnüşlerini hem peýdalanyp bilersiňiz. Şeýlelikde, biziň programma üpjünçiligimiz gurnamaklyk üçin hökmany ýagdaýda ony gurnaýjy programmasyny internetden ýükläp almaly bolýar. Ýaňy hem belläp geçişimiz ýaly, biz Windows ýedi operasion ulgamynda Google Chrome programma üpjünçiliginiň gurnalyş usullarynyň üstünde durup geçeris diýip belläp geçipdik. Geliň ony tejribe mysalynda hem barlap göreliň. Eger-de siziň kompýuteriňizde Google Chrome programma üpjünçiligi bolmasa, hökmany ýagdaýda sizde Internet Explorer diýip atlandyrylýan ýörite gözleg ulgamy awtomatik usulda gurnalandyr. Ilki bilen şonuň mümkinçiliklerinden peýdalanmaly. Onuň üçin esasy menýu bolan Pusk menýudan. gözleg ulgamyna Internet diýip ýazmak bilen ýörite Internet Explorer atly programma üpjünçiligi ýüze çykar. Biz hem ony syçanjyň çep düwmesi bilen bir gezek basyp, ekranyň ýüzüne şular ýaly penjiresi ýüze çykar. Häzirki ýagdaýda bu penjire awtomatik usulda öňki bar bolan web sahypa salgylanmak işini amala aşyrmaklyga synanyşýar. Şol sebäpli hem degişli meseleler hem ýüze çykyp biler. Emma biziň mysalymyzda biz Google Chrome programma üpjünçiligini ýüklemeklik üçin salga girmeli bolýas. Şular ýaly salgyny gözläp tapmaklyk üçin ilki bilen Google Chrome programma üpjünçiliginiň ýörite web sahypasy bolan Google sahypasyndan peýdalanalyň. Onuň üçin biz Salgylar setirine www. Google. nokat ru ýa-da com salgylary ýazyp bileris. Görşüňiz ýaly biziň mysalymyzda Google resmi web sahypasy ýüze çykýar. Bu ýaň belläp geçişimiz ýaly esasan hem gözleg işleri ýagny gözleg faýl ulgamlaryny gözlemeklik üçin peýdalanýar. Şonuň üçin biz ýörite gurnaýjy programma üpjünçiligini hem gözlemeli bolýarys. Aşaky bölümde gurnaýjy programma üpjünçiligiň degişli adyny bermeli, ýagny Google Chrome diýip atlandyryp Enter bassak ýa-da degişli gözleg ýagny Google web sahypasynyň içki düzümindäki faýllaryny gözlemek düwmesine bassak bize degişli birnäçe web sahypalary ýüze çykarar. Bärde görşüňiz ýaly, birnäçe web sahypalar bize hödürlenýär, ýagny haýsy web sahypadan gurnaýjy programma üpjünçiligini ýükläp alyp bolýandygy barada bize netijeli web sahypalar ýüze çykarýar. Bärde esasy üns bermeli zatlaryň biri Google Chrome programma üpjünçiligi ýüklenende mümkinçilik boldugyndan resmi sahypadan ýüklejek bolmaly. Onuň üçin siz aşaky salgylara üns bermeli. Ýagny, birinji salgyda üns berýän bolsaňyz, ýörite degişli mahabatlygyň ýaýraýandygyny ýa-da degişli mahabatlygyň ýüze çykýandygy barada bize habar berýär. Elbetde, bular ýaly web sahypadan eger siz programma üpjünçiligini gurnasaňyz, onda siziň kompýuteriňizde käbir islenmeýän mahabatlygyňyzy hem ýüze çykaryp biler. Şonuň üçin esasy üns bermeli zatlaryň biri bu web sahypanyň golaýynda ýerleşen dürli düşündiriş ýazgylaryna hökmany ýagdaýda üns bermeli. Aşaky bölüme üns berýän bolsaňyz, hiç hili mahabatlaryň barlygy barada habar berlenok, şol sebäpli hem biz şu web sahypadan peýdalanarys. Esasy üns bermeli zatlaryň biri mümkinçilik boldugyndan resmi web sahypasy bolmalydyr diýip belläp geçdik. Ony siz şu bölümden görüp bilersiňiz. Ine görşüňiz ýaly bu www nokat google nokat com chrome atly ýazgylara eýe bolup bilýär. Şonuň üçin biz şu web sahypany peýdalanarys. Web sahypany açmaklyk üçin onuň adyny, syçanjygyň görkezişini eltmek bilen, syçanjygyň çep düwmesine basalyň. Görşüňiz ýaly bizde ýörite goşmaça web sahypa geçirdi. Bu elbetde Google Chrome programma üpjünçiligini ýükläp bolýan web sahypasydyr. Aşaky bölümde ýörite cookies diýip atlandyrylýan Ýagny, siziň şu sahypa girmekligiňiziň, ýagny onuň degişli maglumatlaryndan peýdalanmaklygyňyzyň hem-de degişli hasaplamalary geçirmekligi barada maglumatlar görkezýär. Biz OK düwmä basýarys hem-de razylaşýarys. Bärden görşüňiz ýaly, Google Chrome programma üpjünçiligini ýükläp almak barada käbir maglumatlar görkezilýär. Ýagny, aşaky bölümlerde üns berýän bolsaňyz, Google Chrome programma üpjünçiligini Windows altmyş dört görnüşlerini ýükläp bolýandygy barada habar berilýär. Ol, esasan hem, Windows on, Windows sekiz bir, sekiz hem-de Windows ýedi operasion ulgamlar üçin niýetlenendigi barada maglumatlar görkezilýär. Biziň mysalymyzda hem Windows ýedi operation ulgamyna Google Chrome programma üpjünçiligini gurnaýas. Aşaky bölümde Google Chrome programma üpjünçiligini awtomatiki usulda operation ulgamyň esasy gözleg ulgamynyň bolmaklygy barada ýörite bellik goýlan. Eger Siz hem islegiňize görä şu belgini goýmak ýa-da islegiňize görä şu belgini aýyrmak hem amala aşyryp bilersiňiz. Aşaky bölümde Google kompaniýasyna ýörite ulanyjylarda ýüze çykýan käbir meseleler barada habar bermeleri göz öňünde tutulýar. Ýagny siziň kompýuteriňizde Google Chrome programma üpjünçiligi peýdalanylanda degişli meseleler ýüze çykan ýagdaýynda awtomatik usulda şu programma üpjünçiligi Google kompaniýasyna habar bermek bilen degişli meseleleri çözmeklik ýaly işleri göz öňünde tutulýar. Siz hem öz gezegiňizde bu bellikleri goýup hem bilýärsiňiz, hem-de degişli usullar kömegi bilen aýyryp hem bilýärsiňiz. Biz öz gezegimizde ikisini hem goýýas, sebäbi bu hiç hili zyýan ýetiriji meseleleri ýüze çykarmaýar. Şeýlelikde, degişli maglumatlary okamak bilen, Biz Google Chrome programma üpjünçiligini öz kompýuterimize ýükläp alýas. Onuň üçin Ýükle diýen düwmäni basýas. Şeýlelikde bize ýörite penjire ýüze çykýar, ýagny şu programma üpjünçiligini gurnaýjy programmasynyň ýüklenjek bolýandygy barada habar berilýär. Elbetde biz ony ýatda saklaýas hem-de haýsy ýerik ýüklenmelidigi barada ýörite penjire ýüze çykýar. Biziň mysalymyzda biz elbetde ýüklenmeleriň. bölümini saýlap alýas hem-de ýatda saklamak düwmesine basýas. Şeýlelikde görşüňiz ýaly Google Chrome gurnaýjy programma üpjünçiligi ýüklenip alyndy, ony biz ýaňky ýüklenip alynan ýere girmek bilen görüp bileris. Ony görmeklik üçin kompýuteriň içki düzümine girsek, ýörite ýüklenmeler bölüminden, Google Chrome gurnaýjy programma üpjünçiligini görüp bileris. Şeýlelikde bu programma üpjünçiligini işe goýbermeklik üçin biz syçanjyň çep düwmesine bir gezek basmak bilen ýa-da degişli yzygiderlikde iki gezek yzygider basmak bilen programma üpjünçiligini işe goýberýäris. Programma üpjünçiligini işe goýbermeklik üçin ýörite penjire ýüze çykýar. Biz bu penjireden işe goýbermek diýen düwmäni saýlap alýarys. Bu bölümde Windows opersion ulgamynyň ýörite gorag ulgamynyň ýüze çykarýan penjiresi görkezilýär, ýagny bu programma üpjünçiligi siziň kompýuteriňizde işe goýberiljek bolýandygy barada habar berilýär. Elbetde bu programma üpjünçilik bize zerur, şol sebäpli hem Hawa diýen düwmä basýas. Ine görşüňiz ýaly Google Chrome programma üpjünçiligi häzirki ýagdaýda internet ulgamyndan ýagny onuň resmi web sahypasyndan ýüklenmesi başlanýar. Bu bölümde esasy üns bermeli zatlaryň biri, eger-de siziň kompýuteriňizde gelýän internet tizligi näçe ýokary bolsa, onda diýmek şonça-da az wagty ýükleme sarp eder. Bärde görşüňiz ýaly, programma üpjünçiligi doly ýüklenip bolandan soňra gurnama işi amala aşyrylýar, ýagny siziň kompýuteriňizde hem şular ýaly görnüşde amala aşyrylar. Şeýlelikde, programma üpjünçiligi doly gurnalyp bolandan soňra bize ýörite web sahypasy ýüze çykýar. Eger-de siz bu ulgama täze girýän bolsaňyz, onda degişli sazlamalary her bir ulanyjy üçin amatly usullary bärde hödürlenýär. ýagny biz başlamak düwmä bassak, şeýlelikde bize haýsy bellikleň goşmalydygyny ýa-da siziň ulanjak bolýan bellikligiňizi şu bölümlerde hödürlenýär, siz hem öz islegiňize görä ony saýlap alyp bilýärsiňiz. Eger bu bölümlerden peýdalanmak islemeseňiz onda bu bölümden geçip hem bilýärsiňiz. Indiki bölümde ýörite arka suratyny goýmaklyk barada suratlar hödürlenýär. Häzirki ýagdaýda bizde hiç hili surat ýok bolandygy sebäpli ol ak görnüşde. Emma siz öz islegiňize görä bu bölümden haýsy bolsa-da birini peýdalanyp bilersiňiz. Degişli suratlary saýlap alyp bolanymyzdan soňra indiki bölüme geçýäs. Bu bölümde ýörite Google Chrome programma üpjünçiliginiň içki düzümine siziň elektron poçtaňyz bilen baglanyşmak ýaly teklipler hödürlenýär. Eger-de sizde elektron poçtaňyz bar bolsa, onda degişli görnüşde ony birikdirip hem bilersiňiz. Eger elektron poçtaňyz ýok bolsa, onda indiki bölüme, ýagny aşaky bölüme zerurlygy ýok diýen ulgamy saýlarsyňyz. Ine, şular ýaly görnüşde biziň Google Chrome programma üpjünçiligimiziň esasy iş penjiresi şular ýaly görnüşde barat. Häzirki ýagdaýda täze açylandygy sebäpli bizde hiç hili bellikler bärde görkezilmeýär. Ýokarky salgylar bölüminden siz öz islegiňize görä islendik web sahypa girip bilersiňiz. Emma esasy belleme zatlaryň biri girjek bolýan web sahypaňyzyň doly we dogry adyny bilmeli bolýarsyňyz. Biziň mysalymyzda bu programma üpjünçiligiň işleýändigini tejribe mysalda barlap görmeklik üçin, geliň Ýandeks gözleg ulgamyna girip göreliň. Onuň üçin degişli adyny bermeli. Biziň mysalymyzda Yandex gözleg ulgamynyň web sahypasynyň doly ady şular ýaly görnüşe eýe. Ony ýazyp bolamyzdan soňra Enter düwmä basýas. Ine görşüňiz ýaly biziň mysalymyzda Yandex web sahypasynyň esasy penjiresi ýüze çykýar. Şular bilen bilelikde biz Google Chrome gözleg ulgamynyň hem esasy sahypasyna hem girip bilýäs. Onuň üçin degişli onuň web sahypasyny bermeli. Häzirki ýagdaýda biz ýörite türkmen dilindäki bar bolan maglumatlardan peýdalanmaklyk üçin Google TM salgysyna girdik. Bu bölümde esasan hem türkmen dilindäki maglumatlar ýerleşdirilýär. Biziň mysalymyzda ony has hem aýdyň görmeklik üçin islendik bir adalgany bereliň. Mysal üçin, sanly bilim ulgamy. Görşüňiz ýaly, Google TM web sahypasynda türkmen dilindäki bar bolan web sahypalar hem-de onuň içki düzümindäki maglumatlar ýüze çykarylýar. Ine şular ýaly görnüşde siz ilkinji Google Chrome programma üpjünçiligini degişli yzygiderlikli peýdalanmak bilen ony gurnap internet ulgamynyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanyp bilersiňiz. Şular ýaly görnüşdäki internet ulgamyny peýdalanmak bilen siz Google ýa-da Yandex programma üpjünçilikleriň gözleg ulgamynyň birnäçe giň möçberli mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilersiňiz. Siz gözleg ulgamyna isleg bildirýän islendik soragyňyzy ýa-da degişli adalgalary bilmek bilen degişli düşünjelere eýe bolup bilersiňiz. Hormatly teletomaşaçylar! Üns beren bolsaňyz biz häzirki mysalymyzy Windows ýedi operasion ulgamynda Google Chrome programma müpçünçiligini haýsy usullar bilen ýüklemek hem-de haýsy usullary peýdalanmak bilen gurnamagyň dürli görnüşlerini size hödürledik. Siz hem öz islegiňize görä şular ýaly yzygiderlikleri peýdalanmak bilen degişli usullary peýdalanyp Google Chrome programma üpjünçiligini internet ulgamyndan ýüklemek bilen öz kompýuteriňize gurnap bilersiňiz. Google Chrome programma üpjünçiliginiň esasy aýratynlygy bu islendik görnüşli maglumatlary gysga wagtyň içinde size ýüze çykaryp bermek mümkinçiligine eýe bolup bilýärler. Biziň indiki mysalymyz Windows on operasion ulgamyny peýdalanýan ulanyjylarymyzda Google Chrome programma üpjünçiligini haýsy usullar bilen ýükläp bolýar hem-de haýsy usullar bilen degişli sazlamalaryny ýerine ýetirmek bilen internediň dürli mümkinçiliklerinden peýdalanyp bolýan usullaryny size hödürleýäris. Sizde hem Windows on operatsion ulgamly kompýuterleriňiz bar bolsa onda degişli tejribe mysallarda hem ony öz kompýuterleriňizde barlap bilersiňiz. Hormatly teletomaşaçylar, eger üns berýän bolsaňyz, biziň mysalymyzda häzirki ýagdaýda Windows on operatsion ulgamynyň umumy görnüşi görkezilendir. Eger siziň kompýuteriňizde hem Windows on operatsion ulgamy gurnalan bolsa, siz öz islegiňize görä Google Chrome programma üpjünçiligini gurnap peýdalanyp bilersiňiz. Onuň üçin, eger sizde Google Chrome programma üpjünçiligi ýok bolsa, Öň hem belläp geçdik, ýörite Windows operatsion ulgamy bilen bilelikde awtomatik usuly gurnalýan Internet Explorer ýa-da Windows on operatsion ulgamlarynda Edge diýip atlandyrylýan ýörite gözleg ulgamy gurnalandyr. Ony gözläp tapmaklyk üçin siz Gözleg ulgamyndan Microsoft Edge diýen ýörite gözleg ulgamyny açyp bilersiňiz. Ony açmaklyk üçin syçanyň çep düwmesine basmak bilen degişli penjiräni açyp bilersiňiz. Häzirki ýagdaýda Edge programma üpjünçiligi ol öňki bellenen web sahypasyna girmeklige synanyşýar. Bizi bu web sahypa gyzyklandyranok, şol sebäpli hem öňki salgysyny pozup aýyrýas. Biziň mysalymyzda biz ýörite Google Chrome programma üpjünçiligini gurnamaklyk üçin onuň web sahypasyna gireliň. Onuň üçin www google ru ýa-da com salgylaryny peýdalanalyň. Programmany gurnap almaklyk üçin bize ýörite resmi web sahypasyna geçmeli bolýar. Ony ählumumy gözläp ýörmez ýaly degişli soragymyzy bermek bilen hem tapyp bilýäris. Mysal üçin.

Onuň üçin birinji mysalymyza üns berýän bolsak, bu ýerde ýörite mahabadyň barlygyny görkezýän ýörite ýazgy görkezilýär. Elbetde, bular ýaly web sahypadan biz peýdalanmarys. Bize resmi sahypasy zerur. Onuň üçin aşaky web sahypa üns berýän bolsaňyz, resmi web sahypasynyň içindäki maglumatlar hödürleýändigini görüp bilersiňiz. Biz şu web sahypany hem peýdalanarys. Onuň üçin syçanjygyň çep düwmesini bir gezek basalyň. Görşüňiz ýaly, Google Chrome programma üpjünçiligini ýükläp almaklyk üçin penjire ýüze çykdy. Eger-de sizde Google Chrome programma üpjünçiligi entek gurnalmadyk bolsa, onda hökmany ýagdaýda ony ýükläp almaly. Ýükläp almaklyk üçin ony ýörite Ýükläp alma diýen buýrugy saýlamaly. Aşaky bölüme üns berýän bolsaňyz, bu programma üpjünçiligi haýsy görnüşde amala aşyrmalydygyny bize görkezýär. Biz hem ony ýatda saklamaly diýen bölümini saýlarys. Ýüklenen ýerini görmeklik üçin onuň bukjasyny açalyň. Görşüňiz ýaly, onuň ýüklenen bölümi şu bölümde görkezilýär. Programma üpjünçiligi işe girişende awtomatik usulda ýörite web sahypadan Google Chrome programma üpjünçiligini ýükläp alýar. Biziň mysalymyzda, ol resmi web sahypasyndan Google Chrome programma üpjünçiliginiň gurnaýjy programmasyny ýükleýär. Häzirki ýagdaýda bu programma üpjünçiligi meň kompýuterimde eýýäm bar bolany sebäpli, men ony ýüklemesini goýbolsun edýän. Men ony tejribe mysalynda öz kompýuterimde size görkezeýin. Google Chrome programma üpjünçiligi siziň kompýuteriňizde doly gurnalyp bolandan soňra, ýörite onuň bellijigi ýüze çykýar. Ony syçanjyň çep düwmesi bilen iki gezek bassaňyz, degişli web sahypasy ýüze çykar. Ýokarky bölümi Google Chrome programma üpjünçiliginde Salgylar bölümi diýip atlandyrylýar. Bu bölümde siz islendik bir web sahypa girmeklik üçin onuň salgysyny ýazmaly bolýarsyňyz. Biziň mysalymyzda biz Google-yň öz hakyky resmi salgysyna gireliň. Onuň üçin www nokat google nokat com salgysyny saýlasak, bize degişli şol salgynyň gözleg ulgamyny amala aşyryp berýän degişli sahypasy ýüze çykýar. Bu bölümde bizi gyzyklandyrýan soraglar ýa-da gyzyklandyrýan maglumatlary ýazyp bileris. Biziň mysalymyzda biz sanly ulgam diýen düşünjäni ýazalyň. Ýazyp bolamyzdan soňra Enter düwmä bassak, şeýlelikde sanly ulgam ady bilen baglanyşykly bize birnäçe maglumatlary ýüze çykaryp berýär. Görşüňiz ýaly, gök reňkler bilen bellenen ýazgylar bu web sahypalaryň atlary ýa-da onuň içindäki degişli adalgalar bilen baglanyşykly atlar görkezilýär. Öň hem belläp geçdik, ýagny üns berýän bolsaňyz, şu boş ýere syçanjygyň görkezişini häzirki ýagdaýda şular ýaly görnüşde bolýandygy sebäpli hiç hili gipersalgyň ýoklugyny aňladýar. Eger-de biz syçanjygyň görkezişini islendik bir ýazgynyň üstüne, ýagny gipersalgyň üstüne eltsek, onda üns berýän bolsaňyz, onuň görkezişi ýörite el şekilinde bolýandygyny görüp bilersiňiz. Bu bölümde şeýle el şekile geçmeginiň esasy manysy Şu bölümde gipersalgyň barlygyny aňladýar. Biziň mysalymyzda hem, ýörite web sahypaň atlar bilen baglanyşykly ýazgylarda hem, ýagny şu ýazgyda gipersalgyň barlygyny bize görkezýär. Edil aşaky bölümlerde hem şular ýaly adalgalary hem gipersalgyň üsti bilen girip bolar. Hormatly teletomaşaçylar, geliň indi Google Chrome programma üpjünçiliginiň her bir ulanyjy üçin degişli sazlamalaryny sazlalyň. Onuň üçin Google Chrome programma üpjünçiliginiň sazlamasyny ýerine ýetirmeklik üçin sag tarapynda ýerleşýän Ýörite sazlamalar bölümine girmeli. Sazlamalar bölümine gireňizde size birnäçe bölümleň barlygy ýüze çykarylýar. Ýagny birinji bölümi başlasak, täze bölümi goşmak diýen bölümi saýlap alsak, ine üns berýän bolsaňyz bize täze web sahypany girizmeklik üçin goşmaça ýer bölünip berilýär. Aşaky bölümde Täze penjiräni döretmek diýen bölümi saýlasak, bize şo bir wagtyň özünde öňki penjiräniň üstüne täze penjiräni döredip berýär. Biziň indiki bölümimiz bu ýaşyrynlyklar bilen baglanyşykly, ýagny her bir ulanyjy öz şahsy maglumatlaryny goramaklykda Google Chrome programma üpjünçiligindäki käbir maglumatlary internetden gözlemeli bolanda ol öz maglumatlaryny, ýagny şahsy maglumatlaryny ýaşyrynlyk bilen saklamak mümkinçiliginden hem peýdalanyp bilýär. Onuň üçin ol ýörite şu bölümiň kömegi bilen peýdalanýar. Eger syçanjyň çep düwmesini bassak, ine görşüňiz ýaly ýörite ýaşyrynlyk mümkinçiliklerini hödürleýän goşmaça sahypa açylýar. Bu bölümiň esasy aýratynlygy, eger-de siz köpçülik ýerlerinde internet ulgamyndan peýdalanýan bolsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy girizmekde şu ulgam esasy howpsuzlygy üpjün edip berýär. Ýagny şahsy maglumatlar girizilen ýagdaýynda hem ol ýörite şifrleme usuly bilen onuň gizlinligini üpjün edip bilýär. Ýagny bu bölümiň esasy aýratynlygy, Internet ulgamynda islendik maglumatlar gözlenende, onuň gözlenýän maglumatynyň şifrlenmegi ýa-da onuň doly aýdyň açylmasyzlygyny üpjün edip berýärler. Indiki bölümimiz bu elbetde Google Chrome programma üpjünçiliginde açylan web sahypalary bilen baglanyşykly, ýagny web sahypalaryň taryhy görkezilýär. Bu bölümde häzirki ýagdaýda şu Google Chrome programma üpjünçiligi peýdalanylanda haýsy web sahypalara girilendigini hem-de haýsy web sahypalaryň maglumatlaryndan peýdalanyny barada degişli maglumatlar görkezilýär. Bu esasan hem birnäçe web sahypalary peýdalanylanda haýsy web sahypalary peýdalanmak bilen degişli maglumatlary alanyňyz barada gysgaça maglumatlary habar berip bilýär. Soňra indiki bölümimiz bizde ýüklemeler bilen baglanyşykly, ýagny şu bölümi peýdalansak, biziň kompýuterimize Google Chrome programma üpjünçiliginde ýüklenen ähli faýlyň ýerleşýän ýerini açyp görkezer. Biziň mysalymyzda ol şular ýaly görnüşlerden ybarat. Soňra penjiräniň umumy görnüşini üýtgetmek mümkinçiligini bize hödürläp berýär. Ýagny häzirki ýagdaýda biziň Penjiräniň umumy ölçegi ol ýüz göterime deň. Biz Aýyrmak düwmä basmak bilen, görşüňiz ýaly, onuň içki düzümindäki maglumatlary daşlaşdyryp bilýäs ýa-da degişli goşmak belgä basmak bilen maglumatlary ýakynladyp bilýäs ýa-da ulaldyp bilýäs. Adaty ýagdaýda ýüz göterimdäki ölçegler saýlanýar. Aşaky bölümini çap etmek mümkinçilikleri hem bar, ýagny islendik bir Google Chrome programma üpjünçiliginde bar bolan web sahypany çap etmeklik üçin biz şu bölümden hem peýdalanyp bilýäris. Ýagny biz çap etmek bölümine bassak, degişli web sahypanyň ýüzüni çap etmek ýaly birnäçe mümkinçilikleri bize hödürleýär. Elbetde bu bölümde hökmany ýagdaýda sizde kompýuteriňize printer enjamlary birikdirilen bolmalydyr. Aşaky bölümde ýörite translýasiýa diýip atlandyrylýar, ýagny ulanyjylaryň degişli maglumatlaryny, ýagny web sahypanyň içindäki maglumatlaryny özara beýleki enjamlara birikdirmek mümkinçilikleri hödürlenýär. Bu elbetde degişli enjamlar peýdalanylmasa öz içki mümkinçiliklerini hem peýdalanyp bolmaz. Ýagny onuň üçin degişli enjamlar zerurdyr. Biziň indiki bölümimiz bu gözleg ulgamy bilen baglanyşykly, ýagny web sahypanyň islendik ýerinde haýsy-da bolsa bir sözi ýa-da sözlemi ýa-da degişli simwollary tapmaklyk üçin biz Tapmak diýen bölümi saýlap alyp bilýäris. Biz şu bölümde özümizi gyzyklandyrýan islendik bir ýazgyny ýazmak bilen, oňa degişli maglumatlary hem tapyp bilýäris. Elbetde, siziň web sahypaňyzda siziň ýazýan adyňyz ýa-da adalgaňyz bilen degişli maglumatlar çykmasa, diýmek onda şol web sahypada şolar ýaly atlar ýa-da adalgalaryň ýoklugyny aňladýar. Goşmaça enjamlaryň içki düzüminde ol ýene-de gapdal menýu eýe bolup durýar, ýagny bu biziň bu bölümimizde web sahypany haýsy görnüşde ýatda saklap bolýandygy barada maglumatlar görkezilýär. Ýagny web sahypanyň içki düzümiň peýdalanyşy boýunça internet ulgamy bolmadyk ýagdaýynda hem onuň içindäki maglumatdan peýdalanyp bolýan usullar hem bar. Onuň üçin siz şu bölümini saýlap almaly bolýarsyňyz. Geliň ony tejribe mysalynda barlap göreliň. Mysal üçin, biz islendik resmi web sahypalary gireliň, ýagny biziň mysalymyzda www metbugat gov tm resmi web sahypa girsek, biz şu web sahypany internet bolmadyk ýagdaýynda hem görüp bilmek mümkinçiligine eýe bolmaklyk üçin ýaňky yzygiderli gaýtalamaly bolýar. Ýagny sazamlar bölümine girmek bilen goşmaça enjamlar hem-de ýatda saklamak. Penjiräniň çep tarapyndan sahypanyň ýatda saklanjak ýerini belgilemek bilen biz sahypany ýatda saklalyň. Ine görşüňiz ýaly biziň mysalymyzda eýýäm ýörite belgijigi ýüze çykdy. Ýagny şu web sahypanyň içine girmeklik üçin onuň maglumatlaryny internet bolmadyk ýagdaýynda hem peýdalanyp bolmaklygy üçin ýatda saklap berýär. Onuň aşagynda ýerleşýän bölüme ýörite ýarlyklar döretmeklik üçin görkezilýär. Ýagny biz şu bölümine basmak bilen döretmek bölümini saýlasak, onda awtomatiki usuly biziň iş penjiremizde şu sahypanyň ýarlygy hem döredilýär. Biziň indiki bölümimiz bu web sahypalardaky gören maglumatlarymyzy pozmaklyk bilen baglanyşykly. Biz şu bölümi saýlap alsak, onda ýörite sazlamalar bölümine geçmek bilen degişli biziň gören ähli maglumatlarymyzy, giren web sahypalarymyzy doly pozmaklyk ýaly mümkinçiliklerini hödürläp bilýär. Eger-de siz hem öz gezegiňizde köpçülik ýerlerinde kompýuterlerden peýdalanyňyzda siziň maglumatlaryňyz ýagny siziň şahsy ýa-da degişli web sahypalara girenligiňizi bilmezlikleri üçin siz şu bölümini saýlap almak bilen maglumatlaryňyzy pozup bilersiňiz. Biziň indiki bölümimiz bu ýörite giňeltmeler bilen baglanyşykly, ýagny her bir operation ulgamyň gözleg ulgamynda degişli hyzmatlary peýdalanmaklygy üçin giňeltmeleri kompýuteriň içki gurluşynda peýdalanylýar. Ýagny bu giňeltmeler esasan hem ulanyjynyň işini internet ulgamynda ýeňilleşdirmek bilen baglanyşykly. Aşaky bölüminde ýörite meseleler dispetçeri ýerleşýär. Bu biziň kompýuterimiziň, ýagny operatsion ulgamyň içki düzümindäki dispetçere meňzeşlikde Google Chrome brauzerynyň içki iş mümkinçiligini degişli usullar bilen sazlamak ýa-da onuň alyp barylýan işlerini görüp bolýar. Ine görşüňiz ýaly, meseleler dispetçerine girsek, häzirki ýagdaýda biziň Google Chrome programma üpjünçiligimizde haýsy işleriň amala aşyrylýandygy barada maglumatlary şundan görüp bilýäris. Ine şular ýaly görnüşde Windows operation ulgamynyň ýedinji hem-de onunjy görnüşlerinde Google Chrome programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerini gurnamak hem-de degişli sazlama geçirmek bilen her bir ulanyjy öz islegine görä dürli sazlamalary amala aşyryp bilýär. Elbetde Google Chrome programma üpjünçiliginiň esasy mümkinçilikleri bu internet ulgamynda islendik maglumatlary gözlemeklik hem-de islendik maglumatlary özüňize ýükläp almaklyk ýaly giň mümkinçiliklerini hödürleýär. Biziň şu günki sapagymyzda görkezen Google Chrome programma üpjünçiligimizi gurnamak hem-de degişli sazlamlary geçirmek usullaryny hem siz öz kompýuterleriňizde gurnap bilersiňiz hem-de degişli sazlamalaryny amala aşyryp bilersiňiz. Bu, elbetde, her bir ulanyjynyň öz islegine görä degişli görnüşlerini saýlamak bilen iş mümkinçiliklerini döredip bilersiňiz. Hormatly teletomşaçylar, biziň şu günki gepleşigimiz şundan ybarat. Ýagny Google Chrome programma üpjünçiliginiň biz esasy gurnalyş usullaryny, onuň sazlamalaryny hem-de degişli web sahypalara girmek bilen gyzyklandyrýan maglumatlary görmek ýa-da ony ýükläp almak ýaly dürli usullaryny tejribe mysalyna barlap gördük. Biziň indiki geçjek temamyz elektron poçtalar bilen baglanyşyk bolar, ýagny elektron poçtanyň içki gurluşy hem-de degişli sazlamalaryny ulanyjylaryň öz islegine görä dürli görnüşlerini sazlamak bilen netijeli işleri gurnap biler. Hormatly Prezidentimiziň, Işlemeklik üçin, döretmeklik üçin, şular ýaly ylmy-usuly işleri alyp barmaklyk üçin döredip beren mümkinçiliklerine köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri mydama rowaçlykda beslensin!